Eeh sekuru Sokyo kuonai ndakudaidzai pano pamba pangu ka. Hah mvura ringoturukai sekuru ringonaya kai. Saka haa ndanga ndambofunga kuti haa zvemudhorobha umu zvandiremera ini ndimboenda kakumusha uko. Eh saka haa ndanga ndichingokumbira kuti makangonditengerawo chii mbeu ndobva ndaenda chi tonorima kumusha eh ndosvikawo ndine start ka saka ndachingokumbirawo kamari saka ndachingokumbirawo kamari kubva kwamuri kuti ndingonotengawo mbeu netuma fertilizer ndokuti ndigotambirwawo ka kuchitesha handina kuvaka ka kumusha uko ndokuti nditambirwawo mudunhu e ndongosvika ndiri maoko chete here ndingosvika ndine ndebvu chete haa hazviite ndinodzingwa plus ka kubasa kwana ndichimbobata bata uko haa ndakamiswa ka
iwe yanga mene kubasa kopi mfana yako wakamiswa ikoko kubvira mfana uchingosvika pano panyika pano mfana uchitanga kungofema mweya atinofema uwe handisati ndambonzwa kuti wakasenza ini wakasenza kopi mfana iwe basa nderangu wakombera mari chete iva mfana iwe asi watova mukadzi wangu here mfana unogara chingoti he tikuda mari he i want this he i want this he tachakuisa akamaneos mfana wangu ah sekuru ko handiti muri hanzvadzi yamai vangu here Sekuru, saka ini ndobatsirwa nani kana mimi muchidai so? Ndimi mega hama yangu yasara chete. Iwe, iwe, gadzirisai pavo mfana wangu. Ndaimbova, ehe, ndaimbova hanzvadzi yamai vako, but amai vako pavangoshaya chete, handisina ukama neyo mfana wangu. Enda ndotsvaga baba wako uko kumarinda, enda nowamutsa, makofini uko, uvaudze zvichamwa zvako, ehe. haa ndionewo sekuru haa inga masango ari kukuona mfana uda kuonekwa nezuda rangu here plazika ndakanorima rima ka ndobva ndakutumira chibage chekugayisa e nechemaputi nenzungu iwe zvako hofu hope kutanga kutengera mbeu mfana wangu ka unogona tosuka mbeu yacho ukatongokangayo usina kwaombovira wanzi waenda iwe unoti handikuziva here plus inzi wakayanga man ini ndinotenga palenda yanga man handiswere ndichita kupiwa hofu hwekupemha mwana wekuti ndinogaisa plus utondipedzera nguva mvana iwa kutaura zvechibage vana ndakakuudza kudhara mvana kuti enda kumakofino kumarinda uko Kwakaviga mdhara rako uko. Unorichamera nhamo dzako dzese ikoko. Maybe haari nokupa cash mfana wangu because eh, pamwe rakatopiwa kacho mbadzo nana Samson nana Moses nana Nebuchadnezzar. Pamwe rakatozara izvo zvibonus eh. Ene wapuwa mfana wangu soro chindinetsa. Siyana neni nyanga meni. Ii sekuru kani. Daddy Godi again here? Ndochemera anini. ndasara ndega use gumbo rehohwa yowe mai wee Sekuru Soko vati tisangane mutown apa vandipewo mari yefertilizer nembeu ndatoburuka soup koka paane 3 hours ka apa ndakavamirira hah sei vanonoka kudai so haa rega ndimbovafonera hello hello Hello sekuru soko. Hello mfana mandevu, kuri sei? Eh eh ndapinda mutown sekuru. Haa ah, ndatoburuka zupwo. Ndatone 3 hours ndakakumirirai. Oh.
Watopinda mutown? Okay, okay. Eh, 10 minutes ndinenge ndasvika ipango. Uri papi? Haa ini nangu ndiri pa join up. Ndakatogara hangu panze. Oh, shame mwana wanzadzi yangu. Manje zuva uri kuita sei naro ipapo?
haa zuva tarijaira kani tingacheme zuva here isusu ko manje kapurogiramu kekufambira pasi pemhino manga madya here nhai vamandemvu haa handisati ndadya zvangu ee usanyare muzukuru okay okay saka iwe zvauchaita kapa enda chero pawaona panodyiwa chikafu ipapo unodya ndosika ndichibhadhara Eh, haa paunenge utori pakati pekudya ndiye ndatosvika. Upiwe kane drink ipapo. Haa ho imimi muri vemakotsi ka. Eh, upiwa neka black label kakomwa eh. Muchakaziva here? Saka ita zvaunoita muzukuru ikoko. Ini rega ndimbopedzisa kabasa kandiurova panapa. Ndakuona manje manje. Eh. Handiti fani ine motoka. Handiti zvakuzafana chekushaya baba. Ye haa foni yakazara moto sekuru yakazara.
Saka ndosvika mai manje sununguka muzukuru ipapo. Uite zvaunoda. Idya idya. Ndakuti usimbe.
Udzokere kumusha wakasimba. Pakanaka pakanaka. Haa chikafu chemutaundi ndanga ndichachiziva here ichi.

Munoda kudya zvakaita seko nhasi? Tiripo hedu makadiwo. Eh, nhasi ndikuda dish remafruits, hot dog, maspaghetti nika black label coat. Andione coat re black label. Eh, wondigira coat re black label. Okay, okay vakuru, rega tiwe nazvo. Ah, nhasi ndobuda muno mndine matama muno kutanga chindumure chaicho. chikafu changa chinaka ichi eh, eh, bhiri renyu raita 50 america ine vakuru okay mira ndifonere sekuru wangu ah, vari kusuka mai manje panapa vanobhadhara zvese izvi vachatokupa netipi wangu sekuru wangu vane mari vanobhadhara zvese tipi ah, okay okay Hello, hello sekuru. Eh, mandefu ndaipi? Waguta ka wadya ka? Dumbu rako vaima ka? Ndadya sekuru zvaita haa ndaguta dumbu rakupenya rakuvaima. Eh, eh, chiuyai mubhadhare paudei vaubhadhara sekuru. Hanzi 50 American. Eh, Chinzwa manje muzukuru yanga mene unoona che kumba wako vakafa vane chikwereti changu saka zvaenderana ipapo ah sekuru yowe vakomana saka chitoita plan semurume wekura nendefu nendefu dzese idzi ungabva washaya plan here ita musha iwe muzukuru ita plan ipapo Bye bye. Father God, izi ziriyo here? Ah, yowe vangu. Ndabvira yangu umusha. Dai ndiri kudya mwangu mukaka wemombe izvi. Ah, yowe. Kuna iva giraffe. Muri kuonawo here mayuro ari kutambwa? eh? Ah, ndomaonera kupi ko inini? TV handina ka, handina TV. Ah, ndongonzwa pa next door kana pagoiswa ngonzi go. Eh. Ah, saka takafanana ka. Inini ka black and white TV keke. Kakasiwa na baba keke. Ndakatozokatekesa ka last week apa. Eh, kuti mukomana uyu junior we awane chi bhutsu dzekuchikoro. Haanga asisina bhutsu. Anga kutoenda nemapata pata kuchikoro. Iwe, asona baba vedu ava. ndozvakaisangana nazvo here izvi mukufema pasi pezuva mm, but aa e eh, ndizvozvo ndopai pawaizoona madhara achita hasha kumba pai achingopopota achitirowa pai pai ah, atova nepuresha ipo pai pai haa ah, kuita murume baba ma one ihora ikarati Ah, sekuru vaive disaster ambva wasvika again. right, right, right. Vazukuru vangu kwakadii? ah, sekuru titambirei? Muchitambireko? Iwo maoko iwaya. right, ini ndiri pakumhanya vazukuru. Handisi kugara. Ndakazokudzai kuti ndine chitaxi chakangogara kumboko. Hamene kuti munoda kushanda here? e soko e, e toda toda ah, magona soko munogona kutyaira here imimi haa kudhiraivha here zvidiki izvo saka handika ndinokupai chitax chacho e muonewo zvakuita e muone kuti mashereni e ah, ndogona kawo kusumudzira vazukuru venyu kuti vaitewo mari so semi so muri mhuri yangu kaimi vana vai hanzvadzi yangu o oh, vakomana imi

ndoda kuvapa chitax chiya chiya chandakaseta bhomba chiya chiya haa datoti vatsvire mukati ya kuti aunge sox remusoja haa this time apa vanoenda chete haa vanogowa vanobaya kuti anga mupangara ungamunzwa right ichi ndo chitex chacho ichi eh saka inini eh, mari yane ichingoda eh, ndechikuda eh, ten american jere pawiki handisi kuda mari yakawanda ini imwe ndeyenyu yese hmm. ko semi muri kuda mari shoma hakubatsirana muzukuru dauti musikopa ndakasvika apa chiendai kubasa go go go go go Ah, ane taxi kai ah, mandebvuka ah, ini ndakuzoita mabhebhi manyama manje ah,
ah, jirafu eh? obva watotanga ipapa watotanga zvemawoman ah, ah, ah, sorry sorry wangu sorry ah, ndekurengi tinoloda taxi fast faster mm.
mira zvatikufanira kutanga taita kapa Eh, ngatimbonene tange taonoona makanika uya uya tombomubvunza nezvemota iyi plus kuda kuti angotitarisirawo kuti yakamira sei tisati apinda parodi apa haa takutononoka kugadzira history rababa aiwa makanika kuita seko